Kif intom? Tajjeb, ta' mhux int, huma. U ninsabu hawnhekk f'Marsa Xlok biex neliminaw baj oħra li mhux eżatt f'Marsa Xlok imma f'Marsa Xlok u l-inħawi għax hawnhekk 50 kilometri għaw bosta bajiet kollha sbieħ ħafna. Iva fil-fatt aħna xlukkajri. Daw xlukkajri. Ilu tliet xhur joqgħod hawn u jrid flukkaj. Affarijiet daw. Ara, daw il-bajiet li fadal u intkom qatt tistgħu issalvaw jew trebħu issa tinqorbu tlieta fadal. Arlapsi, is-siġġiewi. L-adira tal-melliħa. Il-bajja ta' Hondo ir-Rummin il-Qala Għawdex. Biex tivvutaw kemm tikkummentaw għawis filju tafsu l-link. U qabel kont taqla l-istonku kollu sa ma tasal, imma l-lum, peress li għamlu triq, vera ġit tajba u smut ħafna. U ġibnejkom fis-sabiħ impressjonanti ċarezza u l-ġmiel ta' baħar hawnhekk mhux biex immaqdru l-Blue Lagoon, imma nistgħu nsejħulu il-Blue Lagoon tas-South House u Raġus. Wow, qabża vera ħelwa, tanti famuża l-qbiż. Darba kien jgħidu li kien hawn xi raġel kien jiġi mal-kelb hawn u kien jaqbeż u anke l-kelb. Ma jgħidux, fatt, tara hemmhekk hemm Pele miktub ma' kullum kien, dak kull sena jaġa' ktibha, tifhem Pele, il-Pele.

Ejja. U għandek provi? Smajtom jgħid, ma niftakarx jien. U ninsabu hawnhekk il-kalanka Ek taraw il-bahar huwa sabiħ għaw fej taqbeż u hawn numru ta' familji l-ħen kollu jiġi hawnhekk igawdu da tal-ġimel ta' veduti wkoll, ftit il-bot ukoll nistgħu nsibu lighthouse li jekk tiġi tqatta' xi jumej fiha tista' wkoll għax hija eh, immexxija minn din l-art ħelwa. U l-port ta' Marsaxlokk, dal-port naturali li kien famuż anke fi żmien il-Feniċi, huwa protett minn żewġ affarijiet, mhux affarijiet insomma, il-batterija ta' żmien l-Ingliżi li hija ta' warajna di, u mbagħad faċċata qed tara hemmhekk dak huwa t-torri ta' San Luċjan fejn hemm studji akwatiċi hemm ġew. U xi darba nixtieq li mmorru nżuru, imma ejja ħa nkomplu b'iktar bajjiet għax fl-aħħar mill-aħħar fuq il-bajjiet qed nitkellmu bħal Il-ħofriet, bajja tant popolari ma' dawk li għandhom xi biċċa tal-baħar, eh, hija. U jien niftakar meta kellna d-dgħajs aħna dik id-daqsxejn ta' 80 pit kollox, eh, niftakarni ngħaddi minn ġoddi bejn nej għaxara dan. Inti għandek il-ħofra l-kbira u l-ħofra żgħira. Mela, dgħajsa ta' 80 pit ta' din minn bejn. Ejja, forsi ftina ftit iżgħar. Issa fin-nofs hemm dik il-biċċa art li għandha dik il-ħnejja. illi jifred iż-żewġ ħofor. Is-Sinti tista' tgħaddi minn hemm għalkemm dal-aħħar Transport Malta ħarġet avviż biex aħjar ma tgħaddux minn hemm għax il-post qed isir pjuttost perikoluż. U ninsabu fejn xi darba kien hawn id-Deutsche Welle Relay Station, illi kien stazzjon tar-radju li kien ixandar fix-short u l-medium wave. Kien ixandar fuq il-numru 1557 kilohertz. Carlo Borgonazzi għamiltu ir-reklam, eżatt. Insomma, parti hekk, għaw, tidu timmaġinaw, ma tix taraħ hekk, ħaġa dal-ħajk kien ola. Sewwa, issa parti hekk hawn kien hawn it-torrijiet kien fihom xi 88 metru l wieħed u jibqgħu niżlin hekk sal-baħar. Issa llum x'qed jagħmlu hawn? X'qed jagħmlu hawn? Thank you tal-li saqsejtni, hawnhekk qed jiġi konvertit f'park naturali. Fil-fatt huwa il-park ta' Xrob Laġin. u fost l-affarijiet li hawn eh, illi dejjem lan huwa li jippromwovi l-ħajja sostenibbli, jiġifieri mingħajr tniġġis u dawn l-affarijiet. Hemm ukoll hostel fejn wieħed jista' jiġi jkompli jistudja u fl-istess ħin jorqod u jiekol. Ma jistax lok għandu fejn wieħed jippassiġġa, iżur il-monti u fi ftit passi jmur jom ukoll. Però ma jistax lok qabel ma kellux daqshekk bini max-xatt u kien jidher xi ħaġa hekk. Ħafna inqas bini u r-ramel kien jibqa' ġej anke sa hawnhekk. Però mbagħad aktar ma bdew jiżdiedu is-sajjieda u ma bdiet tiżdied il-popolazzjoni kien jeħtieġ illi jsir xi ħaġa u bdew isir il-pavimentar il-mollijiet, l-irmiġġi u tajjeb li ngħidu illi ftit ilu dawn tranġaw kollha grazzi għall infrastructure Malta wkoll żdied breakwater illi kien ilu biex isir sabiex iħares iktar il-port ta' Marsaxlokk. U bajja oħra vera sabiħa f'Marsaxlokk hija di, il-bajja tal-għar l-aħmar jgħidura, nimmaġina li ħabba dik il-parti t'hemm fuq li għadha pjuttost ħamranija. Hawn ma kienx hawn dar-ramel li qed intaraw illum ma ftit ilu Xi sentejn ilu sar intervent biex jakkumula r-ramel u kif qed taraw illum il-ġurnata hawn bajja vera sabiħa. U fejn ġabu dak, eh? Fejn ġabu? Qegħdin erba' passi 'l bogħod dan, ara kemm imxejna, eh? Mix-Xatt tas-Sajjieda jaqbad ir-ramel hawnhekk ara. Huss! U għalkemm baqa' nara xogħlijiet x'isiru, imma tista' tgħid li dan huwa l-post illi jekk trid jien naf toqgħod tara l-bastimenti ħirġin, in-nies iċafċfu. U x-xemx nieżla hawn trid tiġi. Hemm tinżel ix-xemx. Imma llum. Mister minn Marsaxlokk? Le hi. Minn fejn hi? Mill-Ħamrun. Mill-Ħamrun. Bħali, bħali. Ix-xemx minn fejn tinżel? Titla' minn hawn tinżel minn hemm. Dejjem? Le, ġieli ddur.

Malta. Mill-Malta, ġifir tal-ħamrun u l-Mart għandu kun jgħidu li x-xemx id-dur minn fejt. Mex tagħmel, skont minn fejt kun ġe. U Malta xlok u dalli mara tilfet. Baqa tlet bajiet jihdu sem. Tajjeb? Narawhom. Narawhom flimkien. Tilfet dalli temmen. Xanna l-aħmar, ebe. Eh, eh, anka dik ukoll x'daqqa ġabru għomna. Allura s-sena, s-sena. Xej, eh, lajna. Daw baqa jilabu. Arlapsi, is-siġġiewi. l-Għadira tal-Mellieħa, l-Bajja ta' Ħondoq ir-Rummien, il-Qala Għawdex. U aħna minn fejn Xlukkajri. Cheers! Infakkrukom li tistgħu tidħlu biċ-ċans illi tirbħu barbecue jekk tivvutaw. Ejwa. Eh, u niġu nsajrulkom aħna wkoll. Jela di jinsitta. Saħħa, saħħa.